Kudzi. Hmm? Ini ndiri ngokubvunza mubvunzo uri simple panapa. Ungori kupi musi Saturday?
Bimba ndakataura kuti Saturday ndandirumba kwesister yangu wani. Mumba yesister yako ndeupi?
Kunonzwi kuBelford dear.
Kudzi zvauri kutaura nekwawakawanikwa kudzika. Ndakawanikwa kupi? kupi ana akandiona handiri kuona kuti vanhu vanenge vachida kuti paradzanisa akati paradzanisa rekupa ona aenda kuudzere musi satade
handikakumba kwesisi yangu pabelvedia vataenda ka kumashops of which mashops edu papa long chain saka maidei mukati bcause hauna kuonekwa panze kakudzi hanti kumashops here nhaitalenmashops kwekuita sei mbawa
Ndaitsvaga madrinks.
Kudzi. Unotatsaga inini. Mm. Eh? Mm. Saka manje. But ale ndiwo ndikakuti handiitese kumafaro audi. Saka ungorikoka.
Bozo kuona kuti pandakasangana na Ngirini na Ru akanditi. Mm. Wakamuti chiruwa unomusangana naye mbao. Ndasana.
Wakamuti chiruwa.
haana kubvunza kuti tala ari kuziva here
ndikati handisi kuziva kongoura iwe wakamuudza kuti hatala haasi tombofanira kuziva ndiri kunoku manje akandiudza saka iwe wakuterera mako ekunaruka ndinoedza kuterera chiore kunyepa here muchiri kutaura kunyepa here kunyepa here naru muchiri kutaura nyaya dzei kutaura nyaya dzei pakuti asi ruwa asi shamwari yako but anouya achikuudza iwewe zvinhu zvanenda just being a good friend shamwari akutondionesa kuti ndiri kuita wrongwakundiisira mapurisa ari toona kuti ndakaita wrong wakundiisira mapurisa manje toona ndakaita wrong matekusira mapurisa api but ale ndiwo ndikanyatsokuti handekuudzi iwo ndinyatsozochindirekuba iwo da kumboendere chikubhawa kunongoaiwandinamusikana ndakubhawa shamwari titi musikana kana wakufunga zvekubhawa shamwari utoita zvekubhawa ini ndina musikana ndakubhawa
munenge muchiitei kubhawa ikoko ndosaka ndichiti handei tese kunzvimbo dzakadaiwo so oh, iwo haudi kuenda ah, ah, neni ah, iwe usisaadoziva se wangoina nani wangosina umwe wakomana ikoko ndiri nesister yangu muri vasikana chete eh. iwe usanyepe vamune zvakomana zvamaimi nazvo Munyeba. Pepa usi kunyepa but ndiri kungotaura. Saka mai ukurambira ichi tongoni mamu nevakomana. Ukurambira ichi. Eh? Aiwa iwa shamai. Zvauri kuti hazvisiri izvo shamai. Isu isu isu isu isu toida zvinhu zviri straight. Ina hapana munhu anoda unhingiri ini musikana anoda upa. Hayi pfumbo budai muno kana itsano pfumbo imbobudai muno. Imbobudai mhani mii. Tumboita family issue pana. Budai muno. Saka ndombomira ndozopinda. Eh, budai, budai, budai, budai panzi.
Budai panzi. Baby ndomatoronga ichi. Ah, ah, ah eh, hanzvadzi yemunhu anoda kubhawa. Hanzvadzi yemunhu anoda kubhawa. Shamari, inini shamari kana wafunga zvekuda kubhawa, wasiyana neni. Because inini nebhawa hatipindirani. kwacho sorry talent ndakakanganisa mambo usumbotisora next time ndokuwana uri ikweku
saka ndoita sei orit tasei pakutasi
saende shamwari
ndanzwa ndanzwa ndazvinzwa saka tochienda edu haa buda mumota mangu ndatodhiniwa ini zvekubhawa zvava zvatonipowa budako Ska talent ndakutosara nenyawo iyoyo chete. Nawe bawa the fact to tomboramba buruka shama. Chiburuka mota ma. Fredo. Ngati msikana anoita nda ubawa ndisite. Yo yo guys, thank you so much for watching the video. But at Sataendaga, what's your take? Nebhebhi rinoenda kubhawa. Ah, if you just say bhebhi rinoenda kubhawa risina mukomana waro here kana ndiri remukomana wake? Zvese.
Tomboti risina mukomana tombotanga nebhebhi risina mukomana waro. Munhu achende zvakudhipenda nekuti lifestyle yemunhu yakamira sei. Aiwa kubhawa unogoenda unenge uchida nani? Ko unenge uchida kuti unenge uchida Pfumbu.
Bhebhi rinoenda kubhawa unoti inaro iwe. Uya uya uya wakuona kuti tinzwa ngirini yako nyaya yako. kudhara kubhawa ah, kubhawa bhebhi rinoenda kubhawa eh, kudhara eh. wezi bhebhi rinoenda kubhawa hmm. riri bhobo ah. sikana uya kunokutaura nyaya yako rinoenda bhawa rine mukomane risina mukomana mukomanabhava ah, risina mukomanaaiwaati bhebhi riri murelationship riri murelationship handiti but roonekwa riri kubhawa

Scala.
Zvanoda. Ah, muna muna renga ne confidence rekuti nyatso chikuchwa ne cheke. Baby renga ne moro kubhawa sha. Ivo varume vanongoenda kubhawa vachingonotamba kubhawa. Saka baby rinofanira kumboenda kubhawa. Asi ivo kana usingade baby. Ora saka 2 on 2 guys. Scala na Kudzi seems to be on the same side. Mira nyiku side mweje. Ndita tambe now. Inini guys andiri baby renda kubhawa. chekutanga chero neni kana rega iwe uri kuti chii iwe unoenda kubhawa mira ora iwe unoenda kubhawa nandiende kubhawa ah aunoenda kubhawa adiende asi kana mukomana wangu akanditi ande kubhawa guys ndinaye ndinoenda guys ah, ndine mukomana ora iwe unoda bhebhi rinoenda kubhawa ndinaro ka but kwete kuti rirega rirega because inini ndakaenda kubhawa ini ndakaenda kubhawa nachitengera bhebhi wawa ka ayo ko bhebhi racho kadari nemari yayo ah end game rinongodiwa kubhawa because end game racho ndori right, anyway guys let's leave it for you guys inini inini okay, andidi rinoenda kubhawa eh. ati vane anoenda kubhawa vasiya aende kubhawa makawada achienda kubhawa hombofa kachinjisa munhu webhawa kuti aregedze kuti webhawa saka vasingadi munhu webhawa ka siyana nemunhu webhawa kana ada munhu webhawa todanane mune bhawa sawa right guys anyway uh, in the comment section tiudze kuti munofungewo guys unoda bhebhi rinoenda kubhawa mabhebhi risikaenda kubhawa imi mabhebhi chitiudzei kuti kuenda kubhawa kwakashata here kana uri bhebhi kwakanaka because isusu hatizive zvese anyway it's been great yo it's your boy talem mafirim alongside pfumbu kudzi scala and assistant boyfriend behind camera comrade mooks yeah to the fullest subscribe